Ech begréissen iech dann hei zu enger neier Folg vun Jo den DLC, mir haten dei lescht Kopp gehaal bei schéinem Sonnenënnergang, jo besser gesoot do ass Nuecht, an lo ass eben de Punkt ukomm wou mer dann mat eisem Team géif ech soen Richtung Blueberry Academy ginn, wou ech just awer vläit da mol misst iwwerleeën wéi mer, ech mengen hei ass et. Jo. Äh, et geet Richtung Bluebell Academy, also wär haut wär erëm en e Story äh, latzege Part ginn. Dann lae mer och just d'Läit nach an den Discord ze kréien, wann awer ee Bock huet eran ze joinen. Sou, an dann äh, jo, kucke mer elo hei. Dann riwwer ze fléie mam Fliger an äh, dann och dann äh, ja, kucke mer einfach fir Blueberry ze man. Ech ma just den Discord prett, dee merkt rem ganz äh, gewendems. Äh, ja, dass wann du wirklich äh, Weekend hues, bis doch Turnéiere geschmoss hues, bis du gesot een, dann zweet prett gemeet hues. Mir ginn awer lo kucke wat hei an eiser äh, Orange Academy Se leeft, wou mer net oft Schüler waren. An elo gi mer dann op d'Bluebell Academy. Wéi gesot, aus der Logik hier, ech weess, et wëll een d'Schoul e bësse mat abauen. Et ass jo vun der Geschicht alles schéin a gutt gewiescht. An hei ass en dann. Den. Ja, ech heesche Ben, Punkt aus fäerdeg. Wann s du keng Nimm kanns falen, ech weess däins och net méi. Hie wousst dat natierlech. Direkter Siano ass dat dann. De Clay wëll elo nach eppes soen. Klar, wéi alt dës Haus. Du hei, du gëss gutt gezéis de hei. Fiert sech, Ech sinn hei den Direkter an benenn mech net esou virun de Schüler. Hate mer net net drop gëeenegt, datt mer eis am Büro sollen treffen? Ajo, dat muss mer entfale sinn. Ach, egal, et géing mer ohnhin ëm deen ee Schüler hei, oder net? Dat stëmmt jo scho mol, awer et deet mer leed, war de Boss grad e bësse verwirrt. Elo spieren hei an een en Ziano vun der Blueberry Academy, also ech ginn hei elo an en Abenteuer eragehäit, vun deem ech nach näischt wosst. Ech konnt mer jo denken, datt eppes geschitt. Schüleraustausch, dat heescht wéi Erasmus huet mer dat op der Uni LU deemools genannt, besser gesot Cluny LU. Voilà, hien huet dat da verpennt mir ze soen.

Ech mengen et huet Tanner geheescht an op jiddefalls huet si mech recommandéiert. Also huet Tanner eis awer eppes nach gutt gedo. Elo wou se vu Sierra steet sinn ech mer der iwwerzeegt. Jo, soen der Merci. Mat der do Frisur wier ech zwar net vu mir iwwerzeegt, mee soit. An hie gesäit Potenzial a mer. A frësche Wand an d'Akademie kënne mer gäre bréngen. Gutt Mensch Mënschekenntnisser, jo déi hunn ech och, also dat kréie mer hin. D'Experienzsammlung, Hashtag Erfarung soen ech der just. An äh, da war da vu menger Schatzsuch äh, Kéi wëllt ger mat mer kommen, mee de Siano soll Stutt äh, supporten. Dofir kann ech ausginn, soll man keng Suerge maachen. Äh, an kostbare Schatz an eng gutt Bon Voyage sinn dann op Franséisch so schéin. Den hat net scho Kapp wéi vum äh, vun der Wall of Text hei. An äh, ja ech giff lo dann awer gären Richtung Blueberry Academy goen. Äh, Teger kann mat him schwätzen. Bass de prett fir d'Blueberry Academy? Jo sinn ech. An dann äh, geet et lass. Hien deet den Hittchen eng Kéier schéin un an äh, mir gi mat him einfach aus der Dier eraus. Wäert warscheinlech elo erëm äh, mat der Luxair dohinner fléien oder esou. Gesi mer elo. Jo, d'Luxair ass erëm prett. Enn riets. Wobäi mer de klenge Fliger och kéinte sinn. Dat ass dann Méchtegern Luxair. An da kréie mer elo d'neit Kapitel. De Schatz vun der Zone Null, dat wat am Fong d'ganz Zäit och an der Rumm hei ass, kréie mer elo hei en neie Storydeel, den zweeten DLC fänkt dann un, nämlech Kapitel zwee, Indigo, Blau Scheibe. Ech hu mech just virinforméiert mat engem klenge Video vum Fan-Made Team fir e bëssen ze wëssen wat op mech duerkënnt. Et gëtt méi laang wéi d'Kitakami, a mir sinn hei elo schonn an der Kuppel, nämlech, tada, do si mer. An äh, jo. Gesäit no enger Kuppel aus, sou wéi mer et konnten eis virstellen. Häerzlech wëllkomm an enger Blueberry Academy. Do gesi mer och scho riets, dat de Flämmli prett ass, wëll an deem heiten Deel vum Spill wäerten alleguer d'Starter méich sinn. Wat s de hei gesäis, ass den Agangsberäich. Äh, falls äh, bal all aner Deeler vun der Akademie befanne sech ënner Waasser, ass ëmmer fantastesch. Duerch, mir sinn um Mier an eng Kuppel ass ënnert dem Mier.

Äh, dat ass sou. Hallo, kréie mer den Eich schon eng echte äh, Ciano begréisst am Tara hei. Dass dat Rede wert, a wien dat Gast, ja mir stellen ass nach fir. Dass gëtt lo scho bësse méi äh, World of Text lästeg, wat ech bëssen och heiansdo skippe wäert. E Schüler aus Pondea S, vun deem ech gehéiert hunn, also ech si scho wäit bekannt, quitt dat ech nach näischt geleescht hunn a mengem Pokémon Carrière gi mir. Ech kenne mech läit vum Aakap nach e bëssen hei am Land. Äh, voilà. An hatt soll da lo d'Aarbecht iwwerhuelen, äh, wat hien am Fong sollt maachen. An ze ginn, ech kenne net eens, ween mech soll hei duerch dat Ganzt kontrolléieren. äh, leede soll. Ja, dat kéint e bësse falsch ophuelen. Tar, dass kee Bock hues mat mir eppes ze maachen, mee äh, ech wëll spillen, ech wëll kämpfen, no go an äh, Gnade wëll heen hei hunn. Op der aner Säit wär et gutt fir mech kennen ze léieren, äh, et këmmert sech awer drëms. Et huet lo laang gedauert, bis et sech äh, ëmgewiesselt huet. Kann mer gudd virstellen, wa mer elo Richtung Entrée gin, dat mer, geet hatt elo mat? Nö, si bleiwen einfach do gemittlech stoen. Mam Koraidon kann ech nach net hei hin an hier raiden, an ech kucken eng Kéier op der Kaart. Jo, dat gesäit e bëssen interessant aus, mee mir gesinn dat, wat ech e bësse sou wéi eng Pizza kéint ech jo bal mengen, eng Frijare's-Pizza. Äh, mä just kidding, also do wäerte mer esou 4 Ebene just nach hunn, e bësse Cloning-méisseg, mee bon, laat mir gesinn hei ebe sou wéi en, ech kucken eng Kéier hei, wat elo hei esou leeft, dat mer an déi falsch Richtung amper verluns ginn, hei laaft, leeft och en Overway ronderëm, mee mir si wierklech hei ënner Waasser. iwwer Waasser, mee soll wahrscheinlech genau Waasser net gläich eis Aventurerei maache ginn. Ech skippe lo net, also ech wëll lo e bëssen hei nach alles kucke, mee mir kucken d'Story lo awer e bësse virun ze kréien. Ech huelen, datt mer hei nach e Kampf musse maachen. Jo. Vläit mam Hanna, wie weess, vläit waart hatt schonn op eis. An dann äh, ass eben, wat dat Schéinst hei dorunner ass, dat ass fir d'VGC-Leit gutt, déi competitive Pokémon spillen. Äh, 2v2 gëtt hei gespillt. Dat heescht, dat ass einfach esou eng Plaz, wou mat mir kann gespillt ginn, wéi eng kleng Arena. Aha. Jo, Paldeana ass dat normal, fir si ass dat Parasser gewéinlech. D'Phänomen vun der Terra-Kristallisierung ass a Paldea entdeckt ginn. Terra-Kristaller op, dat hu mer alles am Dino sengem Let's Play och geléiert a gesi gehat. Do huet nach eng extra Folge dofir erausbruecht gehat. Äh, nö.

Camp wäert sinn an dann ass den éischte Part scho quasi eriwwer, denken ech. Voilà, doppelt, kee Doppelcamp wat ech iech erzielt hunn, dat hei VGC Style wäert lassleeën. A mir ginn direkt an de Kampf hei ra wéi et ausgesäit. Ouni datt mer eist Team konnten nach ännere virdrunner. Einfach no risk no fluff an d'Pokémon Trainerin Tara fuerdert mech dann hei eraus. Da gesi mer da schonn, jo, witzeg, plus nal Bidou, dat ass e gudden Intro, an ech e bëssen Elektro an. Naja, hatt huet elo de Schein net ze blaméieren. Da, da gesitt Der elo, wat ech bësse maache wäert. Ech wäert d'Minou eng Kéier e bësse mat Schauffler nerven an hien mécht eng kleng Rollwende. Dat ass eeben och herno a mengem, mengem Team. An wann ech VGC eng Kéier soll ufänken, wann ech endlech Let's Playe fäerdeg sinn, ass dat an der Taktik. Mee nee, wëll ech eben elo raushiewen, well een ass Typ Waasser an déi sinn all zwee Typ Elektro. An äh, dofir ginn ech da lo op den äh, ja, Gun for Guitar hunn ech awer dann raus, fir e bëssen Ofwiesslung ze hunn. Ech kucken erëm fir esou d'Idee ze hu fir ee Pokémon emmer eraus ze hunn, dat dat wat nach hiert niewelaanscht trainéiert a 5 vun engem engem Haapt Team am Team wäert hunn. Et mécht e bësse wat d'Iddi hannen drun ass, dat jo dat einfach do lo d'Phänomen ass, dat si sech plus a minun mat hiren Abilities gutt also gutt stäerke kënnen. Fannen ech och gutt, dat dat eng Kéier weist, An dat de ganze Let's Play lo wäert an Zukunft hei ier eis de Combo weisen soll anscheinend, wat ech eben am Fanmade-Team seng Video gelies hunn an héieren hunn, dat et wierklech ganz schwéier wäert ginn, wat mech freet. Mir ginn eis erëm e bëssen HP hei klauen. Dat ass ganz effektiv. Et schéngt. Jempi, wann hatt soss keng Pokémon och huet. Ah dach, do kënnt dann den Stolabor, dat kéint bëssen eekleg ginn fir mäin Pamomamo, deen ass Typ Buedem. Voilà, ich so laber mech da lo bruede mat Tag an Schwein noch fir mein Stuhl, dann ass dat net all ze gut. Ja, one-hitted, nice. Mir lo hun ech dann eben d'Situatioun, ech kann lo mein Delfin raushuelen, deen a mengem Team eben do déi déi Roll iwwerhëlt. Dat huet keng Wirkung op den Hamtaro an och keng Wirkung op de Stolabra. Also et huet schon äh, taktesch Definitiv gudd Usätz, waat ech vun enger Top 4 Kandidatin mer och erwaarden, a mir hunn hei eben d'Super Wechsel Zeen, daat mer elo doduerch kënnen jo bësse méi Damage maan. Voilà, de Plus ass mol weg, mee dir mierkt hei wäerten eben och Situatiounen sinn,

Wobäi ech nach net versti wisou 3 Pokémon just hat net den net den äh, véiert Pokémon hat lo méi Sënn gemaach hat. An eisen Delfin huet sech dann nach zréck äh, verwandelt. Mee e gutt Usaz fir den Ufank vum, vum Let's Play vum, vun der Story vun engem DLC, datt een do Puzzler am Menü kommen enke gesäit, wat och eng witzeg Kombinatioun ass. S'ass awer leider Gottes fir competitive guer net relevant.

Mir kréien eng blau Style Kart nach fir dat déi Kaart dréit, déi nach äiter Boutiquen a Friseusen ass eng grousser Auswahl. Dat ass dann duerch den DLC wou mer alles krut hunn. Da gi mer eran an d'Akademie nach fir e schlanke kann een do eragoen. D'Terra Kuppel dat vun der Blaubeerakademie ze gesinn. An ech géif awer soen, well ech net weess, wat op eis duerkënnt, géif ech iech hei mat deem schéinen Ausbléck loossen. Ech soen iech Merci fir d'Nokucken an da gesi mer eis gläich op Twitch am nächste Part am Youtube bis an dräi, véier Deeg dann. Bis dann an ciao ciao.